by the power wey dey the name of jesus christ you go favour me today by the power wey dey in the name of jesus christ i command you today favour me with better better things favour me i command today say everything wey go work for my life today e go work by the name of jesus today everything go favour me people go favour me the sun wey dey shine e go work for my favor because the reason wey god carry create am e go favor me in the name of jesus today i speak to you this day i command you favor me with good things favor me with better things today i decree and i declare say na good good people na go favor me na good good things go enter my life bad thing no go see my front bad things no go enter my life i no go enter bad road i no go enter bad people motor and i no go meet with bad people for business in the name of jesus i carry pray today i decree say everything wey my heart touch e go waka well everything business wey i do e go waka well my children dey blessed my wife dey blessed my in the name of jesus today i decree and i declare say everything around me go waka well as i dey comot so any weapon wey any babele person don plan against me e no go work against me in the name of jesus i pray today as i dey comot Anybody who don't speak bad thing enter enter inside some oh you son because na baba god na create you and he create you to do better thing for my life today you no go smite me for daytime and you moon you no go smite me for night today O you earth, as I dey waka on top you, remember the word of God wey say the earth na the Lord own and everything wey dey inside. Therefore, you earth, anybody wey bury something inside of you,

because na god make today not be satan make am i say oh you earth vomit that thing scatter am for the person head change am for the person make that thing wey dem plan make e work against me make e work against them but you oh, oh you earth make you favour me make you favour my going out make you favour me for business make you favour my family make you favour my children make you favour my every every in the name of jesus i don carry pray today because God with him word create this world. Today I create this day for favor. I say waiting person no reason say go fit enter my hand today that better better miracle make it enter my hand in the name of Jesus. That thing way bad belly people don't talk say then go chance me They no go let am enter my today because Jesus talk say the word what they speak it gets spirit and the spirit they bring life today I command say sickness no go know my house house address calamity no go know my domot bad bad thing no go near my address today i command say only good things now go locate me only the blessings of god go locate my family only the favor of god lo- eh, locate my business in the name of jesus i carry pray i decree today say as i dey comot na blessing dey follow me as i dey come back in na testimony dey follow me in the name of jesus i carry pray today oh, no only good good things i go dey see i no go die before my time i no go hear bad news from far from near but today na only better better news i go dey hear from far and from near people for wey i no know dem go favour me dem go help me as i dey comot today for business for my work for every every my children sef na so better better thing go dey follow dem today because na today na the lord make i go rejoice anything wey anybody be plan to make me sorrow i scatter am in the name of jesus everything wey people dey plan to take people life innocently i say e no go work for where i dey e no go work for where my family dey e no go work for where my children dey e no go work for where my business dey where every other person own dey go down my own go dey go up sake of say baba god na you i dey arrange my life na you be the one wey dey arrange my goings na you dey arrange my setting na you be my compass therefore weapon wey dem fashion by a pit of darkness e no go succeed for where i dey anyone wey dey plan me bad thing make the bad thing swallow am to destroy am anyone wey dey plan better for me make better follow am too in the name of jesus baba god as you create this whole world with your universe na so i create this day to favour me i create better better things make e dey favour me make people just see me like me favour me make people just hear my name favour me make people just see my my family any member of my family just say ah i go help this person make people from far and near do me better thing because of your word because i be your picking, because i dey trust in your name daddy god told teo oh, as i dey pray this prayer Now so make it be for my life Now so make it be for my going out Now so make it be for my coming in make sickness no see me make untimely death no know my address but make your angel dey mount gallant make dem position well dey waka with me so that any bed wey be say their own no good the angels dem go change am for them in the name of jesus i don carry pay daddy god thank you because you don answer my prayer today i know say ta today e don set for me e go waka well because bible say na with your own word you design this whole universe today daddy god as i don pray this prayer so i know say you don design this day make e favour me thank you daddy god and for every every person where they even trust where they suffer because of this this period where be say things they difficult daddy god as many people they hear this message so where they call it say amen daddy god remember my family members remember all the people where they we shush remember the people where they suffer those papa them we no get person to help them those mama them we no get person to help them remember these people we no get we no get hand to take duty where they call disabled people remember them make you favor them remember the orphan and the children we no get papa and mama make you favor them remember we nation and we country make you favor us make things for better for us too in the name of jesus we don't carry pray thank you daddy father but you don't hear us you don't hear me and i know say you don't do it for me because you now god wey need dey fail in jesus name i don't carry pray amen.